Helo, siwmai, Rhys yma. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Heddi ni'n mynd i fod yn creu llun am y bugeiliaid, gyda'r geiriau bugeiliaid yn gwarchod eu praidd. Um, ni'n mynd i gael rhyw dri bugail a cwpl o ddefed, a ambell i beth bach arall falle. Um, gan bod mwy o eiriau yn yr un hyn, Mae eisiau bod ychydig bach yn fwy gofalus wrth um, i ni drefnu ble mae popeth yn mynd. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda'i pennau nhw. Mae'r pennau mynd i fynd ar y top. Felly mae gyda ni un bugail yn y canol. A wedyn ni'n mynd i gael doi fugail arall bob yn ochr. Does dim rhaid iddyn nhw fod yn union yr un taldra. Ond be ni yn mynd i drio wneud yw cael top corff pob un o nhw tua'r un lefel nes mlaen fel bod y gair bugeiliaid yn mynd ar draws um, top um, i cyrff nhw. Top y pen. Wedyn ni'n mynd i ddechrau gyda rhoi rhyw fath o rwymen i bob un ohonyn nhw fel yna. A dy lawr, felly'r person yn y canol wedyn, bod e'n dod yn fwy o lawr y ddau ochr, a wedyn gallu person yma gael mwy yn dy lawr yma. Gallu chi'ch gael ychydig yn dod ffordd yma hefyd, sech chi moyn. Weddol hapus gyda hwnna. Nesa, ni'n mynd i roi gwddwgau, so ni'n mynd i roi rhyw hanner cilch bych llai fyna. Wedyn hwn yw'r rhan pwysig nesa. Ni'n mynd i ddechrau gyda'r person yn y canol. Ni'n mynd i ddod lawr tua hanner ffordd ffordd na. A dwi'n mynd i roi breichiau mewn yn barod ffordd na. Sim llythrenau mynd i fynd yn y breichiau yna, felly jyst dim eisiau nhw i fod yn drwchus iawn o gwbl, jyst bod rhywun yn gwybod bod nhw'n na. Mae hwnna'n ddigon. Um, wedyn, mae'n gwneud yr un peth i'r ddau fi gael arall, ond yn amlwg, gan bod nhw'n sefyll tu ôl, mae'r rhain yn diflannu tu ôl corff y bugail ar y blaen. Um, mae dal angen y breichiau ar y cyfer nhw, ond fel chi'n gallu gweld, chi ddim rili really mynd i allu gweld ble mae breichiau nhw'n mynd, felly beth dwi'n mynd i wneud yw Mae un braich yn mynd o lawr fel la. Mae un braich yn dod lawr ffordd na. Y braich ar y tu fas wedyn, nôl gyda'r un yma. Gallai ddod lawr ffordd na. A gyda'r un hyn, geithio lawr ffordd na. Um, nawr yr cyfle gorau i dycluso unrhyw ran yn y cefn sydd ddim yn daclus. Felly mae hwnna'n stico mas, so jyst mynd i dycluso hwnna. Yr un peth yr ochr arall. Um, a wedyn, ni'n mynd i fod yn rhoi rhyw fath o fand neu gwregys bach a mynd ar draws canol neu boliau y bugeiliad. Mae hwnna nawr yn rhoi pob un nhw ar tu ar un lefel. Felly mae hwnna'n golygu byddwn ni'n gallu cael y gair bugeiliaid yn mynd mewn llinell weddol o syth ar draws y canol sy'n yn berffaith ar beth i ni angen. Um, nawr yr amser gorau hefyd ar gyfer rhoi dwylo i mewn ar gyfer y bugail canol. Felly na gyd ti eisiau gwneud yw doi fel la, a wedyn ni'n gallu parhau gyda'i wysgu yn dod am lawr, ffordd na. Um, dyn ni ddim yn gallu gweld ble mae'r ddwy fraich na'n mynd, maen nhw'n cuddio tu ôl, so ni'n gwybod bod hwnna'n iawn. Gallwn ni hefyd roi llaw bach mewn i'r person yna yn barod, ond wedyn ar gyfer person o'r ochr hyn, be ni'n mynd i wneud yw rhoi hanner cylch bach ffordd na mewn. Agos be gallwn ni gael yw ffon fach yn cael ei ddal gyda'r bugail hyn. Dwi'n gwybod bod e'n torri ar draws ychydig o'i wesgau, Ond mae dal llawer iawn o'i wysgem i fod ar ôl. Ond ar gyfer y ffon, be ni moyn yw ffon fi gael, felly mae eisiau cwpl o linellau bach crwm yn dy rownd. Fforna. Okay. Os yw'r ffon yn eich wedi plygu chyda bach, peidiwch poen i gormod. Dyw e ddim yn ddiwedd y byd. A fel wedi si, neu fel fi'n dweud bob tro, os ych chi'n gwneud hwn mewn pensel, Gallwch chi rwbo ambell i beth bach mas os yw e ddim cweit yn iawn, lot haws na beth yw e i fi wneud. Iawn da, so mae gyda ni ffon, mae gyda ni fugeiliaid. Mae gyda ni weilod i'r un yma, felly gallwn ni fynd o draws Y waelod E. Da'r person yma, mae yn cuddio chydig bach, so ni ddychmygu bod e'n dod mas yr ochr arall. A mynd ar draws, a sylwch to, mae'n gorffen ar yr un lefel. Felly ni'n mynd i fynd ar draws ffordd hyn, a mae gwisg y bugail ola'n dod ar draws hefyd. Felly nawr mae gyda ni mwy lai dwy linell. Mae gyda ni'r llinell top yn barod ar gyfer um, y gair bugeiliaid. Wedyn bydd y gweilod yn cael ei dorri lan mewn i ddwy linell arall. Byddwn ni yn gwarchod ar draws yr hanner canol yna, a wedyn ei praidd rhanner gweilod. Felly cyn bod ni'n ei yna, newn ni roi cwpl fach o fanylion mewn, felly gallwn ni roi Chydig o drad mewn. Fel na. Gallwn ni roi um, ychydig bach o glwm. Dyn ni ddim eisiau rhaid i ddod lawr gormod, neu maen nhw'n mynd i dorri ar draws y geiriau. Ond jyst bod 'da ni rhyw fath o glwm bach fanna i wneud ei edrych uh, ychydig bach yn dyclysach. A wedyn, gallwn ni ddechrau nawr ar gyfer um, creu yn geiriau ni. Ni'n mynd i fod yn rhoi rhywbeth o batrial ar y cefn gyda rhyw fath o gefndir a ambell i ddafad, ond newn ni adael hynna tan diwedd fi'n credu. Felly, big eiliaid, ni'n mynd i roi by i gwpan gy yn yr un cyntaf. Felly, lawr, draw a wedyn lan. So mae'n un, un, dau, tri bocs fan hyn. So i wneud y by, mae gyda ni'n sgwar mewn fanna. I gwpan, wedyn yn dy lawr mewn fanna. A wedyn mae gyda ni'n gy. Yn y bocs o'na. Big. Eili, nesa. Eili, felly. E. Yn cil i, i dot. Yn cil arall ar gyfer dechrau'r O ac ar draws. A mae lle dyn ni roi dot arall fyna. So dylw pedwar siap dych chi yn y corff top canol. So, E gyntaf. E dot. Ol yn iawn fel mae fe. E dot ola, lle ni'n neud e fel prif lythyren os ni moyn. Ie, os oes well da chi'n neud E dot llythyren fach fel yr un hyn, mae croeso chi neud na hefyd. A wedyn A i dot dy yn yr un ola. Felly A, sdim eisiau i'r i dot fod yn drwchus, a mae lle dyn ni'r dy. So mae'r i dot jyst yn gallu cael ei wneud yn syth y ffordd yna. A, felly lan a lawr, material box ar top. A wedyn dy, draw a lan, os oes well da chi neu prif lythyren fyna, gan bod y siap yn naturiol mynd o gwmpas, mae croeso chi neu prif lythyren os oes well da chi. Felly, dyn ni yn gair cyntaf ni, bugeiliaid, a mae fe'n darllen yn dda, achos Dyw breichiau canol, um, y breichiau yn bigau canol na ddim yn rhy drwchus, felly dyn nhw ddim yn edrych fel unrhyw um, lythrennau eraill, a gan bod gyda ni rhain i gyd mewn llinell syth, eitha gwastad lefel, mae gyda ni y gair bugeiliad yn darllen yn didi. Nesa, ni'n mynd i gael yn gwarchod. Felly, fel wedys i, ni'n mynd i dorri hwn yn hanner tren. Felly, gallwn ni fynd ar draws, ar draws, ar draws. Mae'r top yn mynd i fod ychydig yn fwy lletweth. Dim ond achos bod gyda chi darnau'r gwregysau yma yn gwasgu lawr, ond meddyliwch yn ofalus ble mae'ch bocsys chi'n mynd. Felly, yr un cyntaf, dim ond yn yw e. Felly, gallwch chi dorri hwnna mwy na lai yn ei hanner. Os oes rhywbeth yn y ffordd, peidiwch poeni gormod, mae y yn gallu mynd ffordd na, dwi ddim yn ei gwahaniaeth os yw e yn mynd trwy rhywbeth yn dwi mas o'r ochr arall, a wedyn yn mynd ar draws. Felly y, a wedyn yn, jyst yr y gweilod, mae yn yn haws. Os am y bynnag reswm, bod llythyren yn rhy lletwith i wneud, Os ych chi'n ei wneud mewn pensil, does dim byd yn bod yn cael gwared o rhain, os oes well da chi beidio cael nhw, mae hwnna'n iawn, ond dwi'n hapus bod yr yn yn edrych fel yn gyda fi. Um, gwarchod nesaf, felly mae gwar yn mynd yr ochr yma, wedyn mae chod yn mynd yr y dde. Felly mae eisiau pedwar bocs fel hyn yn ei tren. So, dwi'n mynd i dorri fe yn ei hanner. Dwi'n mynd i fynd fyna, a dwi'n mynd i fynd fyna. Felly mae'r ddau focs ar yr ochrau yn eitha, eitha da. Mae rhai yn y canol gyda ychydig bach o dorri ar draws, ond dwi'n e ddim gobeithio mynd i wneud lot o wariaeth. So, G, yn y bocs gyda. U fan hyn, so 1, 2 a triongl ar y gweilad. A, felly lan a bocs. A wedyn yr, dwi'n mynd i ddweud yr prif lythyren, felly triongl, hanner cylch yn gwneud i'r dde, a wedyn triongl bach ola fanna, gwar, a wedyn mae chod gyda ni, Chod, so mae eisiau pedwar bocs arall, so gallwn ni dorri hwn yn hanner hefyd, a wneud yr un peth, ochr o ddau. Os yw'ch gwregys neu'ch belt chi ddim yn union yr un lle, dwi ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth. Um, cy, gyntaf, o'r ych, so cy, Ha. So, lan o'r gweilad, lawr o'r top. A wedyn O. A wedyn Dy. A sgwar, gwarchod. Felly mae gyda ni bugeiliaid yn gwarchod. Mae eisiau eu praidd nesaf. Mae eu am ni fod yn eu lliosog, gan bod ni'n siarad fwy nag un. Felly, dwi'n mynd i fynd lan fyna. Falle bod yn i chi yn mynd i fod yn lle gwahanol, yn dibynnu ble mae'r um, coes y ffon gyda chi. Um, ond dyle fod digon le ydych chi'n gwneud doi foc, so E, a wedyn i ban yn lawr. Fyna gyda fi wedyn. Gallen ni syni moyn dod o hwnna lawr, yn bellach rhoi E ochr yma a i gwpan yr ochr hyn. Um, syni moyn Gallen ni fod yn jyst yn rhoi llinell bach fan hyn a jyst lliwio hwnna fel mae'n blanc, ond dwi'n mynd i gadw fe fel rhan o'r lythyrau yna. Mae hwnna dal edrych fel i gopan i mi. Uh, praidd nesa. Felly mae py r a yr ochr yma. Felly, ni'n mynd i dorri fe tu a hanner. I gael y py r mewn fan a fyna. A wedyn byddwn ni tri bocs yn yr un ochr yma wedyn, so byddwn ni

Triolo. A. Bocs ar y gweilod. Bocs yn y canol sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau. Wedyn, fe mewn i'r bugail ola, ni'n mynd i gael E dot. Lan i chi os chi'n dewis prif lythyren neu lythyren fach. Dwi'n mynd i ddefnyddio prif lythyren. A wedyn, yf, felly, doi driongl, A wedyn mae eisiau bocs bach ar yr ochr chwith sydd ddim yn mynd mewn i'r goes. Praidd. Felly mae gyda ni bugeiliaid yn gwarchod eu praidd. Cam ola nawr, a mae hwn dim ond i wneud pethau edrych ychydig bach yn eisach. Bydden nhw wedi gwisgo rhyw fath o sandalau, siwr o fod. Felly, dwi'n mynd i roi manylion bach sandalau ar y traed. Os dim rhaid i chi wneud hyn, gallwch chi adael e fel ma'n os oes well da chi. Just meddwl bod edrych ychydig bach yn neisach. Um, wedyn, ni'n mynd i roi'n petriol ni mewn, fel cefndir, felly tro hyn, dywiswch chi ble mae'ch petriol chi'n dechrau a gorffen. Dwi'n mynd i gael un sy'n mynd trwy y ffon a wedyn rhywbeth ar draws yn hyn a wedyn gallwn ni fynd lawr ffona. Dwi'n mynd i stopo fyna, dwi ddim yn mynd i orffen e bant to achos dwi'n mynd i roi rhyw ddafad o'ch yna fi'n credu. Felly i wneud dafad Clystiau. Pen, a wedyn mae hwnna'n golygu gallai wneud y siap cwmwl hyn wedyn i orffen y bant a lle hyn i roi Drwy goes ola. A digwydd bod, sa'n meddwl bod fi'n gallu gweld lot o'n gornel i wedyn, fi jyst yn dychmygu bod y linell na fyna draws. Felly mae dyfu ddafad. Os dwi eisiau rhoi oen bych hefyd, sy'n byd y stopo chi i roi'n llai drws nesaf. fel yna. Does dim rhaid bod nhw'n rhan o'r bocs. Um, fel bod y cefnir yma ddim i gyd yn union yr un llew yr un peth, dwi'n mynd i roi felly rhyw fath o fryniau neu rhywbeth yn y cefn, a felly gallwn ni roi felly lleiad yn yr awyr gan bod nhw mas fyna ym mhob tywydd a dros nos yn gwylio eu praidd. Felly, Dwi'n weddol hapus gyda hwnna. Mae gyda ni bugeiliaid yn gwarchod eu praidd a wedyn na gyd sy'n eisiau ei nawr yw lliwio. A dyna ni. Wedi lliwio ni ni. Dwi wedi trio mynd am um, tri lliw gwahanol um, heb gymlethu pethau gormod ar gyfer y bugeiliaid. Um, jyst fel bod y tri yn sefyll mas. Bydde fe felly'n gamgymeriad mynd am un lliw sefyll yn llifo trwy popeth, le byddwch chi ddim yn gallu gweld uh, ble mae corff un uh, bugail yn dechrau a ble mae'r un arall yn gorffen. Um, a wedyn mynd am liwiau hollol wahanol wedyn ar gyfer y cefnder, felly dwi'n mynd i fynd am porffor ar gyfer y nos, a wedyn jyst bach o wyrdd yn y cefnder, dwi'n mynd i adael y defed fel maen nhw. Um, Dim ond un lliw um, gwyrddlas ydy fi, un lliw brown a un lliw oren. Dwi jyst wedi gwasgu chydig bach yn fwy caled ar ambell i lythyren a'r llall jyst i gael yr tywyll a'r gole, jyst i wneud bach o amrywiaeth. Um, gobeithio wnaethoch chi fwynhau, um, a dyna y bugeiliad.